Zik-nni, qqaren-d d akken yella yiwen n ugellid iḥemmel ad d-yefk timseḥṣal i wid yellan ɣef yidis-is. Win i tt-id-yufan, ad as-yefk kra n udrim neɣ kra n ureɣ, ma d wayeḍ, ad yegzem aqerruy-is. Hatan meqqer, yezweǧ, yewwi-d tameṭṭut, d tuḥdiqt, d tucbiḥt am netta. Meɛna ass-nni ideg ara tekcem ɣer teɣremt-is, yenna-as ad as-tṛeggem d akken ur tessekcam ara iman-is di tɣawsiwin-is, ladɣa ayen yeɛnan agdud. Ihi, taqcict-nni teqbel. Zrin wussan, zrin wagguren, zrin yiseggasen, agellid yeqqim akken yella. Meɛna, yiwen wass, yerza-d ɣur-s yiwen n ufellaḥ. Ihi agellid-nni yeqqim zdat-s. Aflaḥ yebda awal-ines s yimeṭṭawen yeqqar-as, Ihi ad ak-iniɣ ay agellid, nekkini sɛiɣ tasardunt tesɛa-d mmi-s, meɛna mi lliɣ kesseɣ d lǧar-iw, mmi-s n tsardunt-nni iwala tasardunt n lǧar-iw. Ihi yeɛreq, iḥseb-itt d yemma-s, yedda yid-s. Seg wass-nni. Lǧar-iw yeqqar-iyi-d d akken aɣyul-nni amecṭuḥ yines. Af-iyi-d tifrat, bɣiɣ ad yi-d-yuɣal wayla-w. Azekka-nni kan, agellid iceggeɛ iserdasen-is, wwin-d afellaḥ-nni, lǧar-is, rnan-d kraḍ-nni n yiɣersiwen. Akken wwḍen ɣer teɣremt-nni, yal yiwen yeqqim deg umkan-is. Meɛna. Mi akken i s-d-serrḥen iserdasen-nni i weɣyul-nni amecṭuḥ, yerra srid ɣer tserdunt n lǧar-nni. Agellid ibedd s ibeddi, yessewɛed s ufus-is ɣer ufellaḥ-nni yenna-yas, Ihi dayen, tefra temsalt-agi. Akken ttwaliɣ, aɣyul-agi amecṭuḥ yeɛqel yemma-s. Irgazen-nni, yal yiwen yerra ɣer uxxam-is. Meɛna afellaḥ-nni yemlal-d yiwet n tmeṭṭut deg ubrid-is, tenna-yas, Ay afellaḥ, acu k-yuɣen ɛni? Ad twaliɣ si tɣremt i d-tekkiḍ. Iban yella kra i ak-d-yenna ugellid ur ak-yeɛǧib ara. Yenṭeq ɣur-s yenna-yas, Ihi ad am-iniɣ, agellid akkinneɣ ur yesɛi ara ṣṣwab. Hatan ihi lǧar-iw yewwi-yi lmal-iw, Meɛna ur yezmir ara ad yi-t-id-yerr. Agellid akkenna ur yettbedday ara ɣef lḥeqq. Yules-as-d tadyant akken tella. Tameṭṭut-nni tecmummeḥ, syen terra-yas, Ihi azekka uɣal-d ɣer ugellid. Ales-as-d tadyant-agi ara k-d-ḥkuɣ. Ini-as dakken yella yiwen n ufellaḥ yesɛa irden ɣef yiri n wasif. Meɛna ffɣen-d yiselman, ččan-as irden-nni. Ad ak-d-yini d awezɣi ad d-teḍru taki. Keččini in-as d akken, akken d awezɣi ad ččen yiselman irden ɣef yiri n wasif, i d awezɣi ad yeḍfer uɣyul tasardunt ur nettarew ara. Azekka-nni kan, yuɣal-d ufellaḥ ɣer ugellid. Yenna-yas imeslayen-nni. Agellid-nni akken yesla imeslayen-nni, yebbehba. Ibedd s ibeddi, yessawel i yiserdasen-is. Tura kan ara s-tinim i tmeṭṭut-iw ad d-terzu ɣer daki. Mi d-iweḍ ɣer zdat-s, yenna-yas, Imeslayen-agi d imeslayen-im, ssneɣ-kem. Terra-yas, D tidet, meɛna d awal n lḥeqq i d-nniɣ. Argaz yerfa, yenna-yas, Ihi tura kan ara truḥeḍ ad tjemɛeḍ lqecc-im, ad tawiḍ ayen akk tebɣiḍ si teɣremt-agi, ur ttuɣaleɣ ara yakk ad kem-waliɣ. Tameṭṭut terra ɣer texxamt-is, tejmeɛ-d lqecc-is, terra-t deg ufenyeq. Syen, teqqim tettett d ugellid, meɛna tga-as asafar yesganayen deg wučči-ines. Akken i t-yečča yeṭṭes. Terra-t ɣer ufniq-nni, syen terra ɣer uxxam n baba-s. Cwiṭ kan akkenni, agellid-nni yuki-d, yufa-d iman-is deg wusu. Ma d tameṭṭut-is tbedd tettmuqul-it. Yebda yettɛeggiḍ yeqqar-as, Anda lliɣ? Acu i d-yewwin ɣer daki? Acu i d-yewwin ɣer uxxam n baba-m? Terra-yas. Tenniḍ-iyi-d awi akk ayen tebɣiḍ. Awi akk ayen tḥemmleḍ si teɣremt. Aql-i ihi wwiɣ-k-id. Acku d kečč i ḥemmleɣ. Agellid yerra-d nnehta, yeḥṣa d akken ur yezmir ara ad yeɣleb tameṭṭut-is. Seg wass-nni, tezza-d leḥmala-is ɣur-s. Yerra-tt-id ɣer teɣremt, daɣen isell i wawal-ines d rray-ines. Ɣer taggara, ad d-nini d akken amdan yewwi-d ad isell i wawal d rray n wiyaḍ. Init-iyi-d acu tennam di tmacahut-agi di les commentaires.